Helo a chroeso i raglen arbennig newyddion ni. Tybed allwch chi ddyfalu lle ydw i heddiw? Wel, yn Môn, mam Cymru, wrth i'r ardal groesawu Eisteddfod yr Urdd yma ar gau Sioe Môn yng Ngwalchmai. Mae'r Eisteddfod yn un arbennig eleni, gyda'r ŵyl yn ymestyn i saith diwrnod. Ni 'di bod yn holi i felly be allwch chi ddisgwyl o Eisteddfod yr Urdd, Ynys Môn? Croesawu chi! Fel lot o blant eraill dros y wlad, mae disgyblion Ysgol Caergeiliog wedi bod yn brysur yn ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr Urdd eleni. Mae nifer yn gystadlu am y tro cyntaf ac maen nhw'n edrych mlaen at gael yr Eisteddfod ar ei stepen drws eleni. Dwi'n gystadlu efo Annie Llyn a dwi'n gwneud recitation. Nerfus dipyn bach a cyffrous. Yn y Steddfod dwi, dwi'n cystadlu yn y llefaru unigol, llelfa crefft a llefaru grŵp. Mae llawer o'r criw yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, a gyda help y bardd Anni Llun, maen nhw wedi creu cerdd arbennig ar gyfer seremoni agoriadol yr ŵyl. Yn y gerdd yma, oedden nhw eisiau croesawu yr Steddfod mewn ffordd, ond hefyd croesawu dysgwyr sydd fel nhw, a wedyn oedden nhw eisiau sôn ychydig bach am yr ardal, so mae yna sôn am Hufen Iaf i'w Maris, mae yna sôn am Draeth Llanddwyn, mae yna sôn am Gwylanod yn dwyn dy jips di.
Draw ar faes yr Eisteddfod, mae'r trefnwyr wedi bod yn gweithio'n galed iawn hefyd. Mae'n wyl saith diwrnod am y tro cyntaf eleni. Gyda'r newidiadau yn cynnwys dysgwyr, dawnsio disgo ac anghenion dysgu ychwanegol ar ddydd Sadwrn, Aelwydydd Dydd Sul, disgyblion uwchradd Dydd Llun, Mawrth a Mercher, a'r disgyblion cynradd ar Ddydd Iau a Dydd Gwener. Mae o'n newid mawr i ni lenni ychwanegu diwrnod, a galw gan yn cystadleuwyr ni oedd o i ni ychwanegu cystadlaethau gwbl newydd, rhei ar gyfer dysgwyr, rhei ar gyfer disgyblion efo anghenion dysgu ychwanegol, a gallu gwneud yn siŵr bod y Steddfod yn aros yn gyfredol ac yn addas i bawb.
Bydd gŵyl triban penwythnos cyntaf yr Eisteddfod, a grŵp lleol Cordia yn un o'r rhai fydd yn perfformio ar lwyfan y maes. Oedden ni'n cystadlu efo'n gilydd doeddan yn yym Steddfod yr Urdd yym tra oedden ni'n ysgol a dyna nath kind of cael Cordia at ei gilydd mewn ffordd. Ag t'mod cael noson fatha triban nos Sul, noson mawr i'r Môn, efo y bandiau eraill o'r ynys, Gwilym, Fflydli ac Elin Fflur, felly da ni'n edrych ymlaen fawr. Digon o edrych mlaen ar hyd a lled yr ynys felly, wrth i blant dros y wlad baratoi i groesi'r bont i Ynys Môn. Nesa, cyfweliad gydag un o sêr Ynys Môn, y gantores a'r cyflwynydd Elin Fflur. Fel un sy'n dod o'r ardal, tybed at beth mae hi'n edrych mlaen at fwyaf gydag Eisteddfod yr Urdd ar ei stepen drws. Elin Fflur, diolch yn fawr am siarad i ni. Rwyt ti'n ferch o Ynys Môn ac yn dal i fyw yma. Dweda ychydig wrthyn ni am yr ardal a be allwn ni ddisgwyl o'r Eisteddfod eleni. Mae'n le bendigedig a mae cael croesawu yr Eisteddfod yma yn, yn bleserus tu hwnt. Felly braf iawn fydd gweld llond y lle o bobl ifanc yn cystadlu ac yn mwynhau, dwi jyst methu aros. Sut brofiad oedd e i ti dyfu lan yn yr ardal? Oeddwn i'n tyfu fyny efo'r traethau, ond ar ryddid yn perthyn i'n magwraeth ni yn tyfu fyny ar yr ynys yna. Um, oedd hi'n yna deimlad saff yna, yma, ti'n gwybod, yn rhan o gymuned ac yn rhan o um, ysgolion oedd yn rhoi gymaint o gyfleoedd i ni fel plant yn yr eisteddfod, er enghraifft. Hefyd y sioeau cerdd. Um, oedd, oedd e jyst yn ardal fendigedig i dyfu fyny. A sut nes ti ddechrau canu? Twa, pa gyfleoedd oedd yma i ti i ddatblygu dy yrfa?
Wel, mi oedd canu a cherddoriaeth yn rhan o magwraeth fi. Oedd mam yn gerddorol. Felly, mi oedd o'n gam eitha naturiol bod fi'n mynd tuag at gerddoriaeth. Ti'n gwybod, ond y, y camau cyntaf un oedd yr eisteddfod, wrth gwrs. A chael gymaint o o brofiad a chymaint o hyder o gymryd rhan yn y cystadlaethau hynny. A pa gyfleoedd sydd mae i bobl ifanc heddi a os eisiau gwneud mwy i gadw nhw a denu nhw at yr ynys? Mae cadw pobl ifanc yng Nghymru, yng nghefn gwlad Cymru, dwi'n meddwl yn broblem anferthol. Um, mae angen creu mwy o waith, mae angen creu gwaith sydd yn yrfaoedd go iawn i bobl i gael nhw i aros yn ein cymunedau ni. A be ti'n edrych mlaen at fwya i'r Eisteddfod eleni? Dwi'n edrych ymlaen i lot fawr o bethau yn yr Eisteddfod eleni. Um, un o'r pethau ydy cael perfformio'n triban. Dyma fydd fy nhriban cyntaf i. um, a cael rhannu'r llwyfan efo... Um, dwi'n meddwl bod nhw'n galw hi'n noson mawrion môn. Um, Fleur de Lis ac yn y blaen, a, a cordian cymryd rhan hefyd. Lle edrych ymlaen i, i wneud hynny? Elin Fflir, diolch yn fawr i ti. Diolch i chdi, Sean. Ac yn ola', os ydych chi'n dod yma ac eisiau dod i nabod yr ardal bach yn well, wel gwyliwch ein heitem nesa'. Dyma daith dywys arbennig gan dywyswyr newyddion ni, Ella a Caio.
Helo, fy enw i yw Ella a Caio ydw i, a 'da ni yn disgyblion blwyddyn chwech yma yn Ysgol y Ffridd Gwalchmai.
Mae enw'r pentref wedi ei enwi ar ôl bardd o'r deuddegfed ganrif. Gwalchmai ap Meilir ei lun o y tu allan y darfen yn y pentref.
Ysgol y Ffridd yw'r ysgol agosaf at faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ynys Môn 2026. Mae'r maes 1.2 milltir i ffwrdd o'r ysgol, yn y lled pedwar caeus a brân ydych chi. Mae tua 1,000 o bobl yn byw yn mhentref Gwalchmai, yr ardal a'r amgylch. Ac mae rhan fwyaf, 70 y cant yn siarad Cymraeg. Mae'r A5 yn mynd trwy ganol pentref Gwalchmai. Dyma'r ffordd sy'n nghychwyn yng Nghaergybi a gorffen yn Llundain wrth y Marble Arch.
Mae tîm pêl-droed amlwg yn Welchmai gafodd ei sefydlu yn 1946.
Ar hyn o'r bryd mae'r tîm yn y pedwaredd haen o pêl-droed Cymreig. Enw'r cae yw Maes Meurig. Gylchfaen neu Mona. Mae Cae Sioe Môn, sef cartref Eisteddfod flwyddyn yma. Mae'n gae hyfryd a golygfeydd bendigedig fel arfer o Fynyddoedd Eryri yn y cefndir. Mae lonydd tarmac i'ch gadw'ch traed yn sych, toiledau go iawn a phafiliwn Môn lle'r oedd gân i Gymru yn digwydd eleni. A dyna chi. Gobeithio eich bod wedi mwynhau clywed ychydig o hanes Gwalchmai a'r ardal lleol. Edrych ymlaen rwan i'ch gweld chi gyd yma diwedd mis Mai!
Diolch yn fawr i Ela a Caio am ein tywys ni o gwmpas yr ardal. Wel dyna ni, fi methu aros nawr. Dewch i'n gweld ni ym Mha Bell Espr y Rec ddydd Mawrth a dy Mercher am hanner awr wedi tri, ond tan hynny, diolch am wylio, tara.